Huwa ta' pjaċir għalija li qed niltaqa' magħkom biex nagħtu l-awguri tas-sena l-ġdida lil xulxin. Minn qalbi nawgura lilkom u lill-familji tagħkom sena mimlija ġid u paċi. Mal-bidu ta' kull sena ġdida, ħafna drabi niefqu nirriflettu fuq dak li għadda matul is-sena ta' qabel bil-ħsieb li nħarsu 'l quddiem lejn is-sena li tkun ġejja b'mod aktar għaqli u infurmat. Meta nħares lejn is-sena l-oħra, nara sena mimlija sew bi ġrajjiet sbieħ, ġrajjiet li ġabulna diqa, ġrajjiet li se jkunu storiċi mal-milja tas-snin u oħrajn umani. Minn qalbi nittama li dawk il-ġrajjiet pożittivi u li għandhom il-potenzjal li tul iż-żmien li ġej ibiddlu d-direzzjoni li fiha mixja d-dinja, jilħqu l-għan aħħari tagħhom, dak li jinkiseb il-ġid b'riżq l-umanità. Illum se nagħti ħarsa ħafifa lejn xi wħud minn dawn il-ġrajjiet. F'Settembru tas-sena l-oħra nżamm is-Summit ta' Nazzjonijiet Uniti fi New York dwar il-miri tal-2030 jew sal-2030 għall-iżvilupp sostenibbli. U f'Diċembru tas-sena l-oħra nżammet il-konferenza importanti dwar it-tibdil fil-klima f'Pariġi. F'pajjiżna stess kellna Ġrajjiet importanti immens, il-Valletta Summit f'Ottubru u l-laqgħa tal-kapijiet tal-pajjiżi tal-Commonwealth f'Novembru, li t-tnejn ġabu fostna mexxejja minn pajjiżi u kulduri diversi, taħt saqaf wieħed biex jitkellmu madwar l-istess mejda. Avvenimenti mill-aktar importanti u li bla dubju ta' xejn diġà jidhru li se jkunu parti mill-istorja tagħna. Għalhekk fil-bidu ta' din is-sena ġdida inħoss li rridu nistaqsu x'ser nagħmlu b'riżultat ta' dan kollu biex din is-sena li għandna quddiemna tkun waħda li tkompli tibni fuq l-impenn mistqarr u maqbul f'dawn l-avvenimenti biex nagħtu sehemna ħalli nagħtu tassew tama ġdida u ħajja ta' kwalità aħjar għall-umanità kollha kemm hi. Fil-ħsibijiet tiegħi nara li d-djalogu li beda ġewwa pajjiżna bejn tant ġnus u stati jista' u għandu jitkompla. Speċjalment li issa rajna li fil-fatt huwa possibbli li tant mexxejja jiġu madwar l-istess mejda biex jiddiskuti jiddiskutu materji tant importanti u sensittivi. Kienet esperjenza fejn Malta uriet li bil-fatti tista' sservi ta' pont u ta' hub għal dan id-djalogu fost mexxejja, nies, kulturi, twemmin u opinjonijiet diversi. Nittama li din is-sena tkun waħda fejn dan id-djalogu, jkompli jiżviluppa u jissaħħaħ għall-ġid ta' kulħadd u li Malta tkompli sservi ta' ċentru ta' paċi. Sadanittant, mill-ġrajjiet li seħħew barra minn pajjiżna, rajna ħafna ħeġġa għall-bidla minn kważi l-pajjiżi kollha tad-dinja. Din is-sena għandha tagħti bidu għall-ħidma biex dak li l-pajjiżi qablu dwaru jibda jseħħ. u qed nirreferi kemm għall-miri għall-iżvilupp sostenibbli 2030 kif ukoll għall-ħarsien tal-ambjent u l-klima. Irid ikun l-impenn ta' kulħadd, inkluż tagħna, imsarraf f'ħidmiet konkreti li jrid iwassalna biex nilħqu dawn l-għanijiet. Sinjuri Konsli Onorarji, jiena nara r-rwol tagħkom f'dan l-iżvilupp li semmejt bħala wieħed importanti ħafna għax għandkom l-opportunità li ġġibu n-nies flimkien, tgħinu biex ikun hawn il-paċi u l-għaqda u tkunu katalisti għall-bidla li tant hi meħtieġa. Irrid ngħidilkom kemm napprezza minn qalbi x-xogħol li tagħmlu intom biex tirrappreżentaw tant pajjiżi barranin f'Malta. Ix-xogħol tagħkom jista' jwassal għal aktar għarfien dwar Malta fil-pajjiżi li tirrappreżentaw. U permezz ta' dan tkunu ta' għajnuna għall-ekonomija u l-vokazzjoni ta' Malta. Fuq livell ekonomiku l-2015 kompliet tagħtina riżultati tajbin. kemm f'dak li huwa t-tkabbir ekonomiku, fil-qasam tal-impjiegi meta kkomparat ma' pajjiżi oħra Ewropej, kif ukoll f'setturi oħra, partikularment fit-turiżmu li kompla jagħti riżultati verament inkoraġġanti, b'żieda sostanzjali fin-numru ta' turisti li jagħżlu jżuru lil Malta kemm bl-ajru kif ukoll bil-baħar. Bla dubju, is-settur turistiku jista' jkompli jitkattar bil-pożittività tar-relazzjonijiet tagħkom fil-pajjiżi li tirrappreżentaw, kif ukoll bl-imħabba li turu għall-art twelidna u l-wirt kbir kulturali tagħna. Ma' dan ma nistax ma nsemmix it-tagħlim tal-lingwa Ingliża, fejn l-istituzzjonijiet tat-taħriġ f'pajjiżna għamlu isem fost l-aqwa skejjel li joffru dan is-servizz. Għaldaqstant nawgura li tkomplu bil-ħidma tagħkom biex tkabbru l-potenzjal ta' pajjiżna mhux biss fit-turiżmu iżda wkoll fi skambji edukattivi u kulturali. Daqstant ieħor hemm diversi setturi oħra ekonomiċi li huma ta' livell mill-aktar għoli f'pajjiżna, u nsemmi xi wħud bħal Freeport, il-Logistics Hub, il-Maritime Hub, is-servizzi finanzjarji, l-iGaming u l-industrija tal-informatika, fost oħrajn. Inħeġġiġkom li tkomplu tinkoraġġixxu aktar relazzjonijiet kummerċjali bejn il-pajjiż li tirrappreżentaw u Malta. Il-ħtieġa ta' investiment barrani f'pajjiżna dejjem jibqa' jeżisti u jġib ġid għal pajjiżna. Inħeġġeġ biex tużaw il-kuntatti tagħkom fil-pajjiżi rispettivi li tirrappreżentaw biex tippromwovu 'l pajjiżna u dak kollu li jista' joffri għall-investitur barrani u anke għall-investitur Malti. Ir-rwol tagħkom bħala Konsli Onorarji huwa ta' importanza kbira f'dan il-qasam. Ir-rabta li għandkom mal-pajjiżi li tirrappreżentaw kif ukoll fis-servizz konsolari li tagħtu liċ-ċittadini u negozjanti li jkunu biħsiebhom jivvjaġġaw lejn Malta bla dubju jiswa, kif jgħid il-Malti, mitqlu deheb. Dan ir-rwol importanti Jgħaqqad flimkien l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti, li jħabrek biex ikompli joħloq niċeċ ta' opportunitajiet li jkattru l-ġid fl-aħjar interess ta' pajjiżna u l-poplu tagħna. Fl-aħħar nett, filwaqt li nestendi mill-ġdid lilkom ilkoll l-apprezzament tiegħi u tal-poplu Malti għax-xogħol siewi li qed tagħmlu fl-aħjar Interess tal-pajjiż li tirrappreżenta imma wkoll ta' Malta u l-poplu. Inħares 'il quddiem biex naħdem eqreb magħkom ħalli lil pajjiżna u l-poplu tagħna nibqgħu nagħtuh il-viżibilità li jixraqlu. Nawgura li din is-sena tkun waħda li tiġi mfakkra bħala sena fejn il-popli kollha jikkommettu ruħhom favur id-djalogu, irrispettivament mid-diversità tagħhom. Mill-ġdid nawguralkom sena mimlija saħħa, ġid u paċi lilkom u lill-familji tagħkom u suċċess kbir fil-ħidma li jekk Alla jrid se twettqu. Nirringrazzjakom minn qalbi.